यो मंगल बाबू जा नहीं सुनलिए यो श्रीमान सुनलो नहीं अब हाल अहाँ एक नंबर के फ्रॉड छी हम की केलहुँ हँ पिछला एक साल से हमर विवाह के लक ठक रहल छी ठैक नहीं रहल छी कनी दू चार गो कुटमैती सब में लागल तो वह दू चार गो कुटमैती में एगो हमरो न घुसा देती यो देख लेलहुँ हम अहाँ ले अच्छा देखलो हाँ हाँ की केना छी सब चीज तऽ ठीक छनि लेकिन कनिया जे छथिन जी से कनी नकियाइ छथिन मतलब नाक से बाजै छथिन नकिया छथिन मतलब कि पोखर के पोखर बाजै छथिन हाँ वएह लगभग तहन तऽ हिनका कनिया पिपी जेना बजथिन से हमर कनिया पे पीही जका बसिन की मृदंग जका बसिन तू के बाजे वाला बेहुदा कह ओह, के छोड़ दियो ना अहाँ किया रन जाइ छी छोड़ दियो छोड़ दियो। रजावनी तो की करू कोनो बेर पकड़ किया नहीं छी एकरा सब के हयो हर बेर छोड़ दियो छोड़ दियो धिया पुता के और बात पर नहीं सामाजिक रहू। तत्व सब कहाँ के हम अहाँ ई कहू जे हम्म। हम बात के आगू बढ़ैयै बिल्कुल बढ़ैयो पाइयो कौड़ी लेबै देथिन तो लऽ लेबै से नहि देता नहि देथिन तो नहि देबै मारे खेत पथारिया हमरा आब तऽ हिनकर अवस्था भऽ गेलै आब तऽ ई बुढ़ा गेलखिन आब की बियाह हेतै हिनकर से आने बौआ मैदान में देखा दै छियो के बूढ़ा गेलै ककरा जवानी छै लड़ना दू दू हाथ ओह छोड़ि दियौ धिया पुता के बात पर नहि रहू धिया पुता एखन हमरा चैलेंज कऽ रहल यऽ से अहाँ नहि देखै छियै ई सब अहाँके की बुझैया ई सब छोड़ू दिन अहाँके कहानिये नहि पता छै एकरा सबके रह ना के कोनो बात नहीं तहाँ कन्या के से गप करियो ना आगू के हँ हम काल्हे जाकऽ जे छै से जी। चर्चा के आगू बढ़ा दै छी जी ठीक। यह सब असामाजिक तत्व द्वारे हम साइकिल बदल लेलो तते बुढ़बा बुढ़बा कहलक कि छौड़ा वाला साइकिल हम लेलो हँ। नहीं, आबो नहीं। ने हमरा बियाह हेतै यौ। साइकिल ताइकिल अहाँ नहि बदलू किया? अहाँके उएह साइकिल ठीक यऽ इएह सब कहैया ने बूढ़ भऽ गेलहुँ अहाँ एकर सबके बात पर नहि ध्यान दियौ सब ओनाहिते छै एखन साइकिल वहाँ राखू हँ वएह राखू अहाँ तऽ तीन सौ मे जे खरीदलहुँ तकरा बेच दियै अब जे अहाँ करू चलू कोनो बात नहि अहाँ विवाह के गप आगू बढ़ाउ हँ, अहाँके हँ। कोनो समस्या नहि ने यऽ कोनो समस्या नहि छै लेकिन एहि बेर जे छै से बरसात से पहिले विवाह भऽ जेबाक चाही भऽ जेतै एहि बेर नहि ने ठकब नहि नहि एहि बेर नहि ठक जुमलेबाजी नहि दे फेर हमरा अहाँ नहि नहि ठकै नहि छी ठीक छै तऽ अहाँ बात आगू बढ़ाउ आ जे छै से कन्या का जे कहता से हमरा इन्फॉर्म करू अहाँ ठीक छै ठीक छै नाक प्रणाम। ताक सब ओ जे बाजै छथिन से नहि ने दिक्कत यऽ कोनो दिक्कत नहि छै हम अपने बाजि लेब नाक से हुनका खराब लगतनि तऽ की दिक्कत छै कनिया से मतलब ये हमरा विवाह से मतलब ये ठीक छै भऽ जायत अहाँके विवाह जाउ ठीक ठीक ठीक छै तऽ आब अहाँ लागू हँ लागि गेल छी हम ठीक बायोडाटा हम दे ही देने रहौं हँ हँ ठीक ठीक छै प्रणाम जाउ जाउ